Бар бөҗәкләр җыелышканнар, гөж киләләр, бал кортының эшләгәнен тикшерәләр. Борынын җыера-җыера шепчә сөйләп китә, эшне яхшы дип табарга тәкъдим итә. Ләкин аңа замечание да кирәк, ди. Аның балы чутеки бераз төчерәк, ди. Шөпшә артык мактады диеп уйлап, Чебен чыга без-без килеп кысып, дулап. Төче генә түгел балы, ябышкак, ди, Менә шунсы аның безгә табышмак, ди. Аяк ябыша шушы балга басыйм дисәң, Авыз ябыша рәхәтләнеп ашыйм дисәң, Рәтле түгел бал кортының иҗаты, ди, Бал кортына тәнкыйть кирәк бик каты, ди. Чебеннән соң сүз бирәләр кандалага, Маштан-маштан күтәрелә бу трибунага. Тәнкыйть артык йомшак булды бөҗәкләр ди. Ә эше бит бал кортының бик хәтәр ди. Бөҗәкләрне аздырырга ярата ул, әллә нинди исерткечләр тарата ул. Кичә үзем көне буена исереп яттым. Тора торган ярыгымны көчкә таптым. Әле һаман башым сызлый, эчем китә. Вәт, бал корты безгә ничек зарар итә. Бал кортының бу очракта ни гаебе бар? Ачыграк сөйләп бирче шуны, зинһар. Ни булмасын, безнең хуҗа кич кунактан бал чемереп, дуңгыз булып исереп кайткан. Ә мин, шүләр, аның канын авыз иттем, авыз итү белән кинәр исереп киттем. Юк, ярамый бал кортына юл куярга, аңа рөхсәт ителмәсен бал җыярга. Чебен сүзен бер бежәк тә хупламады. Кандаланы хәтта черки дә йокламады. Һич тә риза булмадылар кырмыскалар. Сез, диделәр, такылдарга бик осталар. Бал кортлары эшли алар, тырышалар. Ә соң сездән имгәкләрдән ни файда бар? Сез бит кәкре танаулар оялмыйсыз, эшкә күңел биргәннәрне. күрә алмыйсыз. Бик эшлеклеләнеп, йөргәндә тиреслектә чүпләнеп, шундый уй төште әтәчкә бер көн. Дөньяда, диде ул, минем кадәр эшлекле кем? Кем бар миннән дә иртә торучы, кычкыручы, барлык җан иясен уятучы, тавык-чебешләргә азык табучы? Ә тавыклар, ялкау һәм булдыксызлар алар. Ашый торып та гел әзерне, күкәйне дә салалар көнгә тик берне. Чебешләрне дә бит алар унарлап кына чыгаралар. Ышанып булмый аларга бер эшне дә. Бүгеннән үзем чыгара башлыйм чебешне дә, башка эшләрне дә үз өстемә алам, күкәйне дә үзем салам. Шуннан соң ул тавыклар салган күкәйләрне җыеп, менеп утырды барысын бергә өеп. Хәзер бөтен эш әтәчнең үз өстендә. Бер эшкә якын китерми беркемне дә. Иртүк тора, кычкыра, тиреслекне касып, тавык чебешләргә эзли азык. Ул арада шалт-шолт атлап, шпорлы аяклары белән таптап, Күкәйләр өстенә дә менеп ята. Кайсын сыта, кайсын вата. Үзе һаман кычкыра, кикерикүк тә кикерикүк, янәсе минем эшем бик күп, эшләгез сез дә нәкъ минем күк. Тавыклар янына барга вакыты да юк. Ә үзенең үтүгә карамастан җәй дә салганы юк. Бер күкәй дә, исән күкәйләре дә бетте бозылып, чебешләрнең дә бернинди эзе юк. Андый әтәчләрне илтер идем мин базарга, яки суеп салыр идем Казанга.